Game bi wɔ online a yɛfrɛ no Aviator. Nti nɛ saa video yi bɛkyerɛ ɔkwan a wobɛfa so a wobɛnya sika afiri saa game no mu. Ɛno na ɛreba no. Nti sɛdeɛ game no ɛteɛ nie, ɛyɛ aeroplane. Nti sɛ plane no sensɛn wiem na ɛnya ntui a, amount anaasɛ credit a ɛbɛwiri di ansa na plane no atu no, sɛ wotumi de wɔn nsa bɔ cash out no so a, wadi sika. Ahaa saa na ɛteɛ nti sika bi a wobɛtumi de wo nsa abɔ so biara ɛbɛ ready biara no wadi nti wohwɛ a m'accounts no mu no mewɔ one cedi ɛwɔ mu nti one cedi no ayɛ fifty pesos fifty pesos ɛna mede me nsa abɔ so nti wɔn sɛ ɛredi sɛ wotumi de wɔn nsa bɔ cash out no so a ɛsɛ mede me nsa abɔ cash out no so nti manya one cedi fifty pesos ama no akɔka me one cedi twelve pesos no ama no abɛyɛ two cedis forty two pesos nti sɛ wosa de wɔn nsa bɛbɔ bet no so biem. Aha nti fifty pesos ana mede me nsa abɔ so no nti ɛyɛ waiting wobɛ wait sɛ sɛ sɛ plane no tu ma wo baabi adu adu fourteen cities fifteen cities seventeen cities nsaa time no na na nka mede me nsa abɔ so a nka seventeen cities ɛbɛ multiply sika no a na ɛda ma accounts no mu nti sɛ no waiting for next round na ɛba no nti ɛredi o sɛ sɛ ɛdu one city ɛredi awie ma ɛnya biribiara mfirimfiri sɛ mantumi amfa me nsa ammɔ so ɛnam target a na mepɛ no nti. Nti mesan de me nsa abɔ so waiting biom. Wobɛtumi afa mmienu nyinaa anaasɛ baako. Nti sisi yɛ yi mede me nsa abɔ so 63 ɔnsa aba 73 pesos. Nti kɔ akɔka me sika no ho. Aseɛ deɛ deɛ menya mmɔɔ so mepɛ sɛ kɔ kakra. Nti mo mmea nhwɛ ɔnsɛ ɛredi ɛredi mabɔ so. Ɛnam sɛ me bɔɔ so ɛne time ne ɛn meet ansa me plane tu nti no, ɛno manya hwee amfirim. Nti sese masa abɔ so biom. Na na masa abɔ aseɛ deɛ no so. Nti yɛhwɛ yɛse time out. Baa soro deɛ no redi, ɛno so mansa anya biribiara amfirim. Masa abɔ so biom, yɛhwɛ 65 pesos na na ɛda m'account so. Sese abɛka 15 pesos. Nti yɛnhwɛ adeɛ. Nti game na saa starte. Nti menya mbɔɔ cash out no, mepɛ sɛ do two cities ansa na mabɔ cash out. Wɔn sɛ do two cities. Ɛhɛn. Nti meyɛɛ na yɛ fifty pesos na ne dam account no mu. Plane no nya ntui. Sese manya two cities. Ɛhɛn. Ɛna ɛkɔ no. Mabɔ so. Me boss no two cities ninety five pesos. Nti wohwɛ a ɔsɛ win. Ɛna bɛka me sika no a na mewɔ wɔ so no na yɛ fifty pesos. Abɛyɛ three city ten pesos. so still na play no nya ntui but me na mepere me ho a mede me nsa bɔɔ so sei a na game no teɛ masan so abɔ waiting no so biem nti wɔn sɛ still na ɛredi sɛsi adu 33 cities 38 cities 39 40 cities nti saa 40 cities wei sɛ nsɛ na 50 pesos no ɛda so da m'account so na nka play no nya ntui a nka wode bɛ multiply saa sika no wɔn sɛ nka menya sika bebree but ɛnam sɛ mede me nsa bɔɔ so a plane no enya ntu ya mede me nsa bɔɔ so nti no saa sika no a menyaeɛ no a three seat ten pesos na ɛno a ɛna asa abɛtom nti game ne bɔ nyɛ den koraa sɛ yɛ a na teɛ nti sɛ sɛ redi kɔdzi ninety point fifty five points nti masa abɔ kɔ rating no biom nti mo meyɛnhwɛe asa start plane no tu ntɛm paa nti manya hwee wɔn sɛ me sika no so ate na yɛ three cities ten pesos bi ɔsi sɛ ɛbɛka two cities ten pesos masa abɔ so biom nti ɔma saa te sika no biom afiri m accounts no mu wei yɛde mobile money accounts na ɛyɛ mtn mobile money ɛne mobile money accounts biara wobɛtumi de ayɛ nti sɛ sɛ masa abɔ so biom ɛredi ɛdu one city he saa mantumi ansa mfa me nsa ammɔ so nti sika no saa ahye Nti sɛ me sika no asa bɛka sɛ 60 pesos, 60 pesos no bɛtumi ayɛ baako pɛ. Nti me mmɔ no mmienu so, mɛbɔ baako pɛ so. Hee. Nti wohwɛ a, sesei ɛna ɛkorɔ no, ɛna ɛkorɔ no, one cedi, aseɛ no nso, mabɔ wei ne one cedi no, ana aseɛ no nso, ɛda so kɔ. ɛdu three cedis menya mbɔɔ so nti mebɔ cash out pɛ na kyerɛ sɛ plane no anaasɛ plane no me deɛ mepɛ sɛ baabi atu adu na mepɛ no saa bɛtɛ bɛtoa so kɔpem sɛ plane no abɛyɛ dɛ ɛbɛtu sɛ mammɔ so na sɛ plane no nso tu nso deɛ a ɛne na me sika no ahye nti sɛ yɛda sɛ cedis 20 pesos na mebɔɔ so ɔhu abɛka me sika no a na ɛyɛ 60 pesos no sɛ sɛ manya 8 cedis 54 pesos eight cedis fifty four pesos game no mehyɛ aseɛ na me sika ɛyɛ one cedi ba sesie no matumi ayɛ abɛnya eight cedis fifty four pesos ana masa yi one cedi ɛsaa de ato fuel agu plane no mu nti plane no sɛ tu nti yɛnhwɛe saa nti ha sɛ deɛ game trick wɔ mu no sɛ ayɛ na wowɔ de target na wasi wo tirim sɛ okay sɛ soro deɛ no du two cedis a mɛbɔ cash out Ɛhɛn. Anaasɛ sɛ aseɛ deɛ no duru five cities a mɛbɔ cash out. Nti mebɔɔ cash out no about two cities forty six pesos. Nti kɔ hɔ akɔka me sika seven cities no ho ama no akɔ n'anim bebree ɔn sɛ ayɛ ten cities. Ahaa saa. Sesei ayɛ ten cities. Mehyɛ aseɛ na ɛyɛ one city but matumi abɔ game no awe ne saa. Nti sɛɛ na game no teɛ. Mo a na mopɛ sɛ meyɛ aviator game no ɛyɛ saa. Aviator game no ɛyɛ target bi na ade bɛsi w'ani sɛ sɛ plane no redi duru amount sɛ yɛ na mayi cash out no but wontumi mfa empty accounts ɛmbɔ ɛfiri 50 pesos ɛde kɔ anaasɛ 1 cd nti wei no ɛtoa so saa wɔwene na ɔmo nso wɔwene nti sɛ wotumi wene ɔmo dodoɔ a wobɛnya sika Sɛ nso wɔn nso wɛn no dodoɔ nso ɛna osika na ade tum no nyinaa dɛ ɛbɛhye. Gye sɛ video yi bɛboa mo a mo yusu aviator game no ɛwɔ online no. Nti saa na ɛteɛ. Sɛ woyɛ sikani bere a anhwɛ a na wo sika ahye. Nti yɛ nkakra nkakra. Two cedi, three cedi na wode wɛne. Obi tumi nya sika bebree. Nti ka wei sɛ ɛyɛ ten cedis no. Sɛ wo sika ten cedi na ɛdɛm anka ɛbɛyɛ ten ten ka hundred cedis. So ha saa na ɛteɛ. Nti hwɛ video no kɔsi awieɛ na practice. sɛdeɛ na meka no, na wobɛtumi awene kɛseɛ paa. Meda wo ase. Subscribe channel no, wowie nso a forward. Na obi a ɔpɛ aviator game ahwɛ, anaasɛ kwan a ɔbɛfa so ɔbɛbɔ aviator game no, ɔno nso atumi ayɛ dɛ ahwɛ na wasua na wabɔ. Megye di sɛ video yi obi ani bɛgye ho paa.